कतऽ चलि जाइ छी ताला मारि कऽ कहलियै भूसा ढो लीती पानि तानि पड़तै तऽ सब भूसा भए- नाश भए जेतै सड़ि जेतै आ ई उबेरे अवस्थामे जाकऽ भूसा ढो लीती दुनू गोरा जाकऽ तऽ से करबे नहि करै छै जे घर खुजल रहितै ओ घरे रहितै तऽ ई घरो जाके तऽ आराम करिती कतऽ चलि जाइ छै कतऽ निकलि जाइ छै आ बेटी है की कही कहलो नहि जाइ छै पुतोहु रहिती तऽ कहबो करती की कर किछु कहबो करै छी तऽ पिटाइए जाइ छै कहै छै तोरा हम भारी लगै छियौ तऽ भारी कहीं धिया पुता लगली है लेकिन टहलऽ कतऽ चलि जाइ छै दू दूरी के नीचे हमरा सस्ता जाइ छै मोन माहून कयने छी की भेल कतऽ जाइ छलियै ओम्हर कतऽ जेबै बौआ मनसापुर वाली चाचीके दू हजार रुपया पैंचा देने रहियै पैसा से अभी तक नहि देलकै जाइ छी उहे मांगऽ कहलियै पाइ ताइ है तऽ हमरो दे ने बीस पच्चीस हजार रुपैआ अरे सापट नहि पैंचा नहि तऽ ब्याजे पर दिअ ने बौआ अहाँ जानि बुझि कऽ अंठाबै छियै अहाँ नहि जनै छियै छोरा कोनो काम काज नहि करै छै आ ओ कोनो काम काज करबे नहि करै छै तऽ पैसा कौड़ी हमरा लग कतऽसँ एतै जे हम लगानी लगेबै आ कर्जा बर्जा केकरो देबै हे अहाँके लग पाइके कोन कमी है जुआनी में तो भैया खूब पैसा कमेने रहे उ कत गेले सब तो धैले होत ने भैया कमा के गेल है तो कथी करू बैंक में से सठा लू ओकरा खोर कऽ दू खुदरा खुदरा रहै छै तऽ लोक ककरो दऽ देली ऐँचा पैँचा बैंक में से हम नहि निकालब बौआ आ बैंक में से निकालि लै छियै तऽ सठिते जाइ अहाँ एक नंबर के जर्नी अहाँ छी आ कंजूसो छी एक नंबर के। आये बौआ हमर सुनो जे बैंकमे जे पाइ हइ तऽ बैंकोमे धैले रहत आ हमरो धैले रहत हाँ। खर्च थोड़बे भऽ जायत बाप रे अहाँके पैसा दऽ देबै तऽ बड नीक छै बिजली भौजी आ नहि देली तऽ मिरचाइ लए खा लागि गेल अहाँके आँय मिरचाइ जकाँ लगै छै अहाँ आदमिए छी तेहन एहे लागी एहि जैसे बजा के एहिठिना बैठेलियै जे ताना मारि सकी हम बड़ कंजूस बड़ मक्खी चूस छियै मक्खी चूस छियै तहन ओते धन अरैज के रखने छियै आ लोक जकाँ जे रहितियै तऽ धन अरैज के राखऽ सकतियै एह धान अरेज के रखने छी आ एगो पुतोह के नहि सम्हारल होइए हैं एगो जे- जे कहियो कथू कहने नहि तकरा गोबर पाथा ला पठा दै छियै तऽ घास लाबऽ ला पठा दै छियै ए, इएह अगर धान अरेज के कथी करबै कथी करबै ओहि सम्पत्ति लऽ कऽ से कहू तऽ बेटे पुतोह नहि रहत तऽ कथी करबै अहाँ जे से बात बजै छै रामनारायण बौआ तऽ हमर पुतहु गोबर करची नहि करतै घास पात नहि करतै तऽ अहाँके बेटी जाकऽ कह देत आँय अपना बेटीके बारेमे सोचै छियै जे छओ महीना ससुरामे नहि रहैए अहाँके दूरा बाबि कऽ बैस कऽ खाइए से नहि सोचै छियै तऽ हमर बेटी खाइए हमरा तऽ अहाँके कथी होइए आ हमर पुतहुआ काम काज करैए तऽ अहाँके गले छाती फाटैए तऽ अहूँ करबै तब ने ओ करतै हम करू नहि करू अहाँ करै छी बेटी जरे ओकरा आबै छै करऽ काम अहाँ तेरे दू जिम्मेदारी हमर छै कि अहाँके छी अहाँके जिम्मेवारी तऽ करबै तब ने आ नहि करबै तऽ हमसभ कहबे करब काल्हि कहबै छी अहाँ कमा खटा कऽ खिबै छियै बेसी आए दिन के बारे मे बात बच्चो नहि करब बौआ नहि तऽ हमरा से नौकर लड़की अहाँके नहि भेटत हम कहि देली हँ अहाँ ककरो बेटीके घरमे आनि कऽ ओकरा दशा करबै तऽ केओ किछो नहि करत बड़ बढ़िआँ काज करै छी अहाँ अहाँके जे ओते दोसर के बेटी पुतौह देख कऽ जे दया माया लगैया तऽ जाउ ने चारि दिन राखू तऽ अपना घरमे तब बुझब अहाँ इंसान छियै कहे में तो बड़ हलुक लगे छे लेकिन कनिका कर के तो देखियो तब बच जाओ नहीं नहीं अहाँ तो कहै छी हम बड सम्पत्ति छी अरेज के भाइ ने तऽ खियाबो लागि अहाँ हमरे घरे पठबै हैं बूढ़ जे होय तऽ के करत अहाँके उहे पुतौ के आइत गोर जात कि हमरा आइत गोर जात तब लोग सब कहैया कि अहाँ बड़ बात के छाटैत रहै छियै एगो बात अहाँके कहि दै छी ओहि धोछियाइ से हमरा कोनो आस नहि छै ओ नहि करतै ने तैयो चलतै कोनो हमरा बेटी जमाय नहि छै करैवला अवस्था घटतै ने त हमर बेटी जमाई करते मरे खान में ओकरा हाथ से एक लोटा पानियो न हम पीबे तेहने इंसान हम छी बुझलिए अहाँ बेसी प्रवचन नहीं दियो आ दोसर के बेटी पुतोह के नहीं भड़काओ है केकरा देखलिए जे बाप अथी साउस ससुर के बेटी जमाई करै छै से कहियो करत त पुतोह हुए करत केकरो नहीं केलते ना त बिजली के करते हाँ। वहे छै बेटी जमाई क के ध देने अच्छा छी समय अथी त बतिया लेब जा बात ना जा। ई वही भूल में रहा बेटी जमाया तो कर रे टोला पड़ोसा के लोग पुतोह के कहते बेटा के कहते जे बाप मतारी के एहन हालत हो तऽ कान जते जमाई के कह तऽ बेटी के कह भागे बसा केहन बात बजै छियै भौजी अहूँ कथी पुतौहके हाथसँ भात खाउ आ खाना खाउ ओ धोछियाही बेटी तऽ हमरा फुटी आँखि नहि सोहाइए ओकरा देखै छी ने तऽ देखते मात्र अस्सी मनके पानि गिर पड़ैए हमरा जे केने है से तो छौरा केने है ना ओहि धोछिया के उठा के लाबने है आ कोनो चीज जे कहै छै भौजी आ मौगी के डांटबो कर छै फटकारबो कर छै कोनो चीज नीक बेजा सिखेबो कर छै तो छौरा चटसिना पार्टी सन लड़ ले छै बहू के तो ओना में हेते हमरा कुछो करल आ कहल कतऽ गेल रहते धोछियाई कहलिए ओकरा एक कप चाय बना के ला आ चाय की बनते पूरा चाय अपना हाथे पर उझैल लेलकै आ पाइक गेलै तऽ छोरा लए गेलै दवाइ लाबै लए मौगीके मौगीके जरे लगे गेलै कोनो ने कोनो तऽ उपाय लगबऽ पड़तै ये भौजी एहनेते जे रहि जेतै कथी आब हमरा सहन नहि होत भौजी आब एहि छोड़ाके केहनो ने केहनो धरानी से घर से निकालै छी कमाइ खटाइ लऽ आ तब एहि मौगीके हम दशा करै छियै ने तब एकरा दिमाग ठिकाना लगेबै हम एहि बात सबके चिन्ता अहाँ करै लए छोड़ि दियौ भौजी आ कहली भौजी कथी पचास हजार रुपया सम्हारि ने दिअ हम अहाँ से नहीं मांगती भौजी ई छौरा नहीं देखे छी कोन कुलक्षणी के उठा के लाइब लेलकै ओकरा चक्कर में नहीं कमाए ले जाए छै नहीं खटाए ले जाए छै दुनू प्राणी घर में बैस के खाए छै तो पैसा कतऽ से एतै आ बैंको में जे उठबै ले जेबै तऽ नहीं होते अभी कहना छै टाइम लगतै पंद्रह बीस दिना ते लागी कहै छी अहाँके पचास हजार रुपया सम्हारि दियौ भौजी अते भौजी केकरो हाथी दऽ के पठा देब ने हमर ए टी एमे कार्ड बिगड़ि गेल छै ने तऽ हम अपने बैंकमे से अपने ढौआ उठा के लाबि लेती आ होते भौजिलू अच्छा से रहू फोन करैत रहब चलू कई दिना कहै छी कथू होइए अहाँके हमरा कहू आइ हम छी ने घरमे माय के जनबे करी छी माय के अहाँ के देखे ना चाहिए माय कतहु होइत ने तऽ डायरेक्ट हमरा आके कहब हम समस्या बुझबै हम उपाय निकालि के देब अहाँके अहूँ ने पिता चल अब देखियौ गेलियै आ फालतूमे एनी ओनी कऽ के लगा लेब दू दिन अहीँके तकलीफ ने सहय पड़त हाँ आ हम अहाँके जे कह जायब माय रिसे एतै ताहि दुआरे हम नहि जाइत रहै छियै कह कतै कोनो चीज होय तऽ घरवला के जाकऽ कहि दे आ कहबी ने ताले बुझबी केना हम हम तऽ कहै छी केनाहू कऽ मायके दिल जीतबै लेकिन हम नहि जीत सकबै मायके दिल कनिकारो अहाँ मेहनत करू बुझलियै आब ओते अहाँ टेंशन न लू माँ एक ने एक दिन मानबे करती चलू कते मेहनत करू मेहनत करिते करिते मरि जाओ हम छी न जोरे कला मरे तब हम आगे आउ आउ, बैठ। कथी कहलक हँ डॉक्टर कते दिन ई मलहम लगबऽ पड़तै पाँच सात दिन में ठीक हो जाए डॉक्टर कल के एक हफ्ता लगैया कल के बेसी हाथ के नोनी न करब बुझली हाथ के स्थिर से रखले रहब रेख दे करब आ गोटी देले है ना गोटी सब खाए चट्टे आराम हो जाए अहाँ कहै छियै हाथ नहि चलबे लागी तऽ फेर घरके काम के करतै आँय माय तऽ हमरा जिन्दे खा जेतै माई के से बात हम कहबे न बुझि केकरो देही नहीं हो जाइ छै आ ये पाकल हो तऽ मायके न बुझती सेवा काल्हि भेलै कहीं मायेके मन खराब होतै तऽ अहाँ ने सेवा पानी कऽ देब मायके बुझे पड़ती सेवा आइ जे अहाँ नहि रहितियै ताइ हम दर्दसँ आइ मरि जैतियै एते ने दर्द करै छलै से चुप एहन अपशब्द मुँह से न निकालू अहाँके कतहु जे भऽ जेतै तऽ हम जीते जीवनमे मरि जायब ठीक है बाबा आइ दिनसँ नहि बजब भेलै एगो बात कहू तऽ जे इंसानके अहाँ सनके जीवन साथी मिलल रहतै ओकरा कहियो कुछो भऽ सकैए जिन्दगीमे कथू न होय देब हम अहाँके विश्वास करू हमरा अहीं पर तऽ विश्वास कऽ कऽ छी हे सुनू ने अहाँके जे कतहु खाय पियैके मन करत बेझिझक आके अहाँ हमरा से कह बुझ तभी आनि देब हम खाय लए कते अच्छा बैठ न भाई बैठ न बैस बैठ बैठ तू ही बैठ हम नहीं बैठबै बैस न कभी अभी एलिए आ केना हो कनिया के हाथ ठीके है डॉक्टर देलकै दवाई कहलकै ठीक भऽ जेतै एक हफ्ता में आ कहले बेटा आ पैसा केकरा से लेली जब कन्या के दवाई करबेली राम नारायण काका से लेली एक हजार पैसा ए देखी बेटा पैसा लेली ओकरा से कर्जा तऽ नहि कोनो बात ओकरा हम दऽ देबै एक हजार रुपया आ तोरा की बुझाइत रहै छौ हमर माय नंगटिनी है हमरा घरवाली के देखऽ नहि चाहै छै से बात नहि है बेटा हम चाहैत रहै छियै जे टोला पड़ोसामे आदमी सब हमरा पुतौआ के बारे में ऊंच नीच वाला बात नहीं करे नहीं दूसे ते लागे एकरा डांटैत रहे छी फटकारैत रहे छी काम काज सब सिखबैत रहे छी आ तू सब दिल पर ला लै छ आ तू बुझते छी तोहर माय कनिका जोर से बज दै छै लेकिन हम मुंह के जोर छी दिल के बहुत साफ छी बेटा रे हे कनिया आ हमरा से कोनो गलती भऽ गेल होत आ हमरा बात के कोनो दुख लागि गेल होत तऽ अपने माय समझ के हमरा माफ कऽ दिह हम तोरे भलाई के लागी तोरा डांटैत रहे छियै फटकारैत रहे छियै आब तोरा हाथ में एना भ गेले तू रा- आराम कर आ जते काम टहल सब छै ना हम ही क लेब हे माय तू जेना एकरा अपन माने छी ने ओहो तोरा ओहने अपन माने छौ बुझली तोरे वजह से एते कहियो ना काम धंधा करे वाला से एते एते काम करैत रहली भरि भरि दिन गोबर पत्थर कुर्सी पर पत्थर पर। घर के काम करैत रहलो चाय बनबैत रहलो घास ला जाइत रहलो है कहत

आ छोड़ू बा सब मायके नहि कुछो कहियो माय हमरा समझलकै ने उएह हमरा लिए बहुते है हमरा माय चाहे आओर कुछो नहि चाही देखलिए हम अहाँके कहैत रही ना कि अहाँ भरोसा करू एक ने एक दिन माय हमर जरूर मानते मानली कि न मानली माय देखियो कते खुशी है होते कनिया चल घर में आराम करियो चल होते माय अरे बेटा आ भैंसी भूखले दूरा पर डिरिया है जो तो एक बाल्टी पानी पिया दिया अच्छा जो